Tüşlerden ziyade. Aliniñ tarihı. Bu filmniñ temellinde real tarih olmaqta. Episi vaqialar büyük doğrulıqnen ve kerçekliknen taqdim etilmekte. Tarihqa ziyade dramatizm qoşmaq sebebinden bazı yerler deñiştirildi, bazı müim olmağan tafsilâtlar tüşürildi.

Hoş keldiñ, Ali. Aşamağa isteysiñ? Elbet isteyim. Aceba körünmeymi? Sen kör olduñmı? Ajda azır degil. Ajda pişe. Ali, ne oldu? Şeytan! Ne içün aş öyle sıcaq? Ajda sobada aliy. Eger ajda pişse, ne içün sen onı sabadan almadıñ? Ne içün seni onı suutmadıñ? Ajda pişe. Ne içün sen onı suutmadıñ? Aliy, ne yapasıñ? Ne içün sen onı? Yoq, yoq, kerekmiy. Ne içün? Kerekmiy. Ne yapasıñ sen? Men apayımnı aman-aman künde kötekledim. Kötek izleri şimdigece onıñ teninde körülmekte. Öz quvetsizligimni tanımağa pek utanam. Amma, evvel men apayımnı künde kötekledim. Bunı tanımağa maña pek ağır, amma özümni qolumda tutıp olamadım. Merametsizligimni toqtatmağa maña pek ağır edi ve apayımnı köteklememek içün Kmerde, başqa şeerlerge kettim. Men aylarnen, yıllarnen bile evge qaytmadım. Esasen,

Ey, balalar, işler nasıl? Sağ oluñız, başlığımız, yahşı. Pek yahşı. Yahşı. Devam etiñiz. Men qabaatlavcı olıp çalıştım ve aylığım yahşı edi. Brigadir olıp çalıştım. Amma bütün qazanğan aqçalarımnı içkige masraf ettim. Men er vaqıt rakı içip yürdim. Biz barıp raqı içeyik, sen biznen? Yoq. Ne içün ya? İşim bar. Bizni qayda tapmağa bilesiñ? Aynı şu yerde körüşkence.

Sen dağlarda qoylarnı coydın, olarnıñ aqçasını nasıl berermiz? Aceba aqçalar terekte ösemi, aqılsız oğlan? Alla boyunıñ rutsın! Bu evden coyul!

Keşke meri körmeseydim. Ali, kel mında! Ofitsiant, eki kade ketir. Selâm. Selâm. Aqşam şerifliñiz hayırlı olsun. Sağ ol. Maña da bir dane. Sağ ol.

Efendiler, biz qapalamız. Kerçekmi? Men qaç kümüş borclum? Elli biñ. Ee, yanımda o qadar aqça yoqtır. Olğanını töle, qalğanını men qoşarım. Maña yollıq da bir qade beriñiz. Siz böyle de çoq içtiñiz. Eger men çoq içken olsam edim, aceba da sorar edimmi? Yüce Alla! O maña yardım etkenini isteyim. Kim o? Men onnen sıq-sıq laf etem. Kimnen? Allanen ebet. Mesele çeçeklerge baq. Çeçeklerge? Çeçeklerge. Çeçekler topraq ve tozda öseler. Eger olarğa kübre berseñ, olar dülber olıp öseler. Olarnıñ qoqusı aysa qaydan peyda ola? Kübreden. Yoq, acayip qoqusı. Alla dülberlikni kübreden yarata. Kübreden. Bu ahırı. Sağ olunız. Ya siz Allanen laf etesizmi? Kimerde oña şikâyet etem. Yoq, siz onen öz dosuñıznen kibi laf etmege kereksiñiz. Men tamam öyle onen laf etem. Siz meni añlaysızm? Alla balalarnı seve. Amma men evge barıp olmayım. Evde olğan vaqtımda men apayımnı köteklep, ezmesini çıqaram. Men içem, içem ve onı kötekleyim. Men adımnı bile unutam. Sizge Saud Araviyasına ketmege kerek. Saud Araviyasına, Anda içkini yasaq ettiler ve siz içkini taşlarsıñız. İçkini taşlamaq? Evet, doğru yolda turar ediñiz. İçmegen adam olur ediñiz. Ya siz nenen oğraşasıñız? Qurucılıqnen. O, slavcılarnıñ arasında eñ yahşısıdır. Pek yahşı. Saud Araviyasında qurucılar pek kerek. Anda olarnıñ aylıqları da pek yahşı. Bilesizmi, özüniz bu lânet marazdan qutulıp olmazsıñız. Bu sizge menim tevsiyem. Alla maña yardım eter. Tek ümüt etmek qala. Alla bunı istegen adamlarğa ete. Aydı, efendiler, bugünge yeter! Seniñ içün! Men aqça qazanmaq içün Saud Araviyasına kettim. Amma kerçekte aqça qazanmaq içün anda ketmedim. Men içkini taşlamağa istey edim. Çünki anda içki yasaq etilgenini ayttılar. Amma men beraber çalışqan balalardan soradım ve olar içki açıq satılğan yerini maña körsettiler. Ve men keñek içip başladım. Alla maña yardım eter, mında içki yasaqtır. Sen ne, içkini taşladıñ? E, taşladım. Aqiqatta, mında içkini satın almağa mümkün, amma men içmeyim, tek kimerde. Bilesiñmi, men Mekkada edim. Mekkada? Kelecek sene acılıqnı becermek niyetim bar. Yahşı haber, ölemi? Ebet, ebet, amma. Bilesiñ, mektepte oquğanda din derslerinde bizim pek az şeylerge ögrettiler, tek bir qaç arap duasına, aqlıñdamı? Aman şimdi er şey denişti, Zehra, men aqiqiy musulman olmağa isteyim, men yahşı baba ve hoca olmağa isteyim, Zehra, men içip yürmege, Artıq istemeyim. Zehra! Alo, Zehra! Alo, alo! Trubkanı taşladım dep belledim. Biz epimiz seni pek sağındıq. Men de seni sağındım. Balalarımıznı öpip qoy. Sen evge ne vaqıt qaytarsıñ? Men evelki kibi sizge aqça yollap turarım, yahşımı? Bir yıldan soñ biz dostlarımıznen acılıqqa barmağa qarar çıqardıq. Er bir maşinada dörter adam ketti. Menim maşinama kimse oturmadı, çünki menim aydavcı şeadetnamem yoq edi. Aydavcı da men yaramay edim. Kün qavuşqanda biz Mekkağa barıp yetip, Kâbege keldik. Kâbede kezindik, soñ ise aqşam namazlarını qıldıq. O aqşam ömrümde birinci kere aqşam namazlarını qıldım. Bugün öyle bir boldurtqan kün edi, ümüt etem, gece tınç olur. Mında olğanıma inanıp olamayım. Mında kelmege bütün ömrüm arzu ettim. Pek güzel. Bu seniñ dualarıñ qabul etilgenini körsetemi? Ali, men sağa bir şey aytmağa isteyim. Aynıñe aqqında, seni de memleketimizde çoqusı adamlarnı da din olmağan adam kibi terbiye yapqan bilem. Men şaşam, sen mında olğanına şaşam. Sen aqlısıñ, mende bazı çezilecek meselelerim bar, amma tezden er şey deñişir. Menim episi meselelerim çezilir. Men itaf etilgen musulman ve aqiqiy acı olmağa isteyim. Men içkini taşlap, öz qorantamnen muabbet yaşamağa isteyim. Sen mında olğanına biz pek quvanamız. Alla seniñ dualarıñnı qabul etsin. O qabul eter. Sağ ol. Sizge teşekkür bildirem. Dostlarım, keç oldı, yuqlamağa vaqıt keldi. Alla sizge raat-raat yuqlamağa qısmet etsin. Alla saña raat-raat yuqu bersin. Ali, sen mında yuqlamağa azırlanasıñ. Çadırğa yür. Anda bek sıcaq. Men teviz avada yuqlaycam. Alla sizge raat-raat yuqu bersin. Sağ ol, sağ ol.

Alla, seni nasıl etip bileyim, men bilmeyim. Amma Sen bar olğanıñ men körem. Can-köñlümden Saña muracaat etem. Seniñ maña kelgeniñ isteyim. Sen meni içki hastalıqtan tedaviylegeniñ isteyim. Sen meni qurtarğanıñı isteyim. Sen bana aitsın. Sen bana aitsın. Sen kim olğanın men bilem, sen İsasıñ. Men seni yanıma alırım. Eger men seni artıñdan ketsem, apayım ve balalarım alı ne olur? Mından ket! Sen maña aitsıñ. Yuqudan oyanğanda, men pek quvandım, men pek eyecanlı edim, maña men uçam, dep köründi. Men qayda olğanımnı, belki men avada uçam, añlamaq içün yerdeki kilimçikni qolumnen tiydim. Men yerde olğanımnı añladım. Men kene o tüşni körmege istedim, amma men endi uyanğan edim, tüşni men endi körip olamadım. Erol! Erol! Men İsanı kördim! Ali, sen ne aqqında aytasıñ? Men tüşümde İsanı kördim, O maña keldi. Uyan, qana! Uyan! Ali, sen ne aqqında aytasıñ? Sen uyandınmı? Seniñ yardımıñnen, e, Ali. Sen eşittin? Ne? Ses. İsanıñ sesi! Ali, sen ne aqqında aytasıñ? Ses, İsanıñ sesi! Belkim, sen aqşam çoq aşadıñ ve gece seni bastırıq bastı. Yoq, yoq. O pek yahşı tüş edi, pek güzel tüş. Eger men kene yuqlap qalsam, belki o tüşüni kene körerim. Yahşı fikir, bar kene yuqlamağa yat, yarınki kün müim olacaq. Ali, sen maña aitsiñ, bu acılıqnı devam etmege mecbur degilsiñ, mından ket. Men ket degen sesni eşittim ve o meni pek ratsızladı. Men qorqtım, çünki o ses qaydan olğanını bilmedim. Men yuqlap olamadım, onıñ içün öz maşinamnıñ yanına barıp, dümen başına oturdım.

Ali, mında ne yapasıñ? Men ketem, men ketem. Ne oldı? Gece mında oldunmı? Aqşam yuqlap olamadım. Men bir qaç kere bir sesni eşittim. Ses? Yüce Allam, nasıl ses? İsanı sesi. İsanı sesi? Ğaliba Ali yaramay yuqladı. Bu aqqında şimdi aytmağa kerekmey. Yur, kettik, minaga! Yahşı, men seni artımdan keterim. Acılıqnı devam etmege mecbur degilsiñ, sen menim qızım. İrol! İrol! İrol! Men siznen ketmeycem. Ne oldı sennen, Alli? Bu ses mından ketkenimni israr ete, men oña itaat etecem. Alli. Onen qaç yıl tanışsıñ? On beş yıl. Maşinağa oturıp, men çalışqan Akbu şeerine kettim. Anda kelgen soñ bir çayqanıp çıqmağa qarar ettim. Soyunğan soñ köksümdeki yarı saçlarım biyaz olğanını kördim. Belki olar tozdan ya da terden ağardılar, dep tüşündim. Onıñ içün olarnı sileceknen tüşürtmege tırıştım. Amma olarnıñ biyaz olğanını añlayışlı oldı. Soñ içimdeki ses dedi, Men saña bundan daa büyük şeylerni körseterim. Şu daqqası meni büyük bir qorqu bastı. Meni müthiş qorquv qaplap aldı. Amma bunen beraber quvançnı da sözdim. O vaqıt Alla mennen olğanını ve maña yardım etkenini duydım. Men bütün zararlı qırlıqlarımdan ve dertlerimden, şu cümleden içkiden de qurtulacağıma emin edim. Ve o vaqıt ey qorqunçnı sözip,

Evimde epsi qomşularım toplandı. Men pek bahıtlı edim. Evel men öz apayımnı köteklep ezmesini çıqarsam ve öz balalarımnen yahşı munasebette olmasam da, qomşularım evelki kibi meni sevdiler. Ve apansızdan içimde sesni eşittim, ayaqqa tur! Men sizge aytacaq şeylerimni diñleñiz. Saud Araviyada bulunğanda tüşümde İsanı kördim ve O meni qolumnen tiydi. Men endi İsanıñ artından ketkenimni bilñiz. Men Mesihniñ izdeşi oldım. Oğlanlar, qanaa tez-tez, yuqlamağa vaqıt keldi, barıñız, barıñız!

Zehra, men aqiqaten de Mesihni izdeşi oldım. Nasıl oldı? Saud Araviyasında Mesihniñ izdeşi nasıl olmaq mümkün? Anda men tüş kördim. Tüşümde maña İsa keldi. O meni qolunen tiydi. O men yüregimi deñiştirdi. O maña acayip quvanç berdi. O men onıñki olğanın maña ayttı. Men onı sevdim. Ne yapacağımnı endi bilmeyim. Endi ne yapmalım? Ali, sen ne aqqında aytasıñ, meseleñ nede? Zehra, men seni pek sevem. Men seni er vaqıt sevdim. Men endi iç bir vaqıt saña qolumnı kötermem. Rabbi meni bağışladı. Ya sen? Sen meni bağışlaysıñmı? Ali, men seni bağışlayım. Sen ne içün ağlaysıñ? Ne oldı? Zehra, endi, endi men Mesihni izdeşim. Sen ise yoq. Biz endi ne yapacamız? Ne yapacamız biz endi? Kederlenme, Ali. Men de Mesihniñ izdeşi olurım. Ne? O gece evimni tınçlıq toldurdı. Amma ne men, ne apayım Mesihniñ izdeşlerinden iç birsini bilmedik. Endi ne yapmaq kerek olğanımıznı bilmedik. Onıñ içün men kene qaba sılavcı olıp işke kirdim. O tüşümde öz qolunen meni tiydi. Ey, saña laflar ya da iş içün aqça töleyler. Üf, ebet, başlığım! E, men laf ettim, aman men İsa aqqında ikâye ettim. Eger isteseñiz, men sizge de bunı aytıp bererim. Saçma-sapan laflarnı diñlemege vaqtım yoq. Saña daa çalışmağa kerek. Yahşı. Qasevetlenme, Ali, sen yahşı adam olğanı biz bilemiz. Amma ahır-soñu meni işten boşattılar. Soñ men başqa işni taptım, amma meni kene quvdılar. Men çoq yerde çalıştım, amma er yerde başımda oğursızlıqlar bar edi. Amma adamlarğa İsa Mesih ömrümde yapqanını aytıp bermek ve quvançlı haberni ilân etmek ıntıluvım, İşlemek istegimden küçlü edi. İstanbulğa aqça qazanmaq içün kettim. İsanen körüşken vaqtımdan eki yıl keçti. Vaqıt keçe edi, amma men Mesihniñ iç bir izdeşinen tanışmadım ve yañı vasiyetni bir kere bile oqumadım. Stambulda men iş tez taptım ve anda çalışıp daima evge ahçıt yolladım. Apayımnen telefonnen laf etkenimde, o ağlap, olar balalarnen beraber meni pek sağınğanlarını ayttı. Bu menim içün pek ağır yük oldı ve men evelki kibi öyle çoq olmasa da, kene içip başladım. Kerçekten de ne yapmağa bilmey edim. İçimdeki ses men evge qaytmağa mecbur olğanımnı maña ayttı. O anda İsanı. İsa bir vaqıtta mañlayıma qolunen tiygenini hatırlap, o maña yardım etecegini añladım. Men Maraşqa qayttım. Anda meni dinime qıymet kesmese de, amma yapqan işime qıymet kesken adam işke aldı. Men pek bahtlı edim. Zehra, meraba! Meraba, Ali! Ya balalar qayda? Olar tışarda oynaylar. Çağırayım? Yoq, yoq, kerekmey, men başta üylelik azırlamağa Yahşı. bitireyim. Raatlan.

Zehra! Zehra, mında kel! Zehra, tez mında kel! Ne? Ne oldı? İsa mında! Alıñ yahşımı? O mında, radioda! İsağa radioğa olmağa ne kerek? Yavaş, diñle! O bizi elimizden tutacaqtır ve bizi. Radio kanalınıñ adı barışa çağırdı. O radio programmanıñ adı Muabbetlikke çağırıldılar. Ve bu sesi eşittikten soñra hemen elime kâğıt, qalem. Onı eşitkenimnen, qoluma qalem ve kâğıt alıp, maña İncilni yollamaq ricasınen radio stantsiyağa mektüp yazdım. On künden soñ men İncilni aldım. O kitapqa men öyle quvandım ki, bir kereden bütün İncilni oqudım. Soñ ise ömrüm deñişip başladı. Ve menim etraftaki adamlar bunı kördiler. Men endi adamlarnı öz evime davet etem ve er birine Köklerni körmege isteysizmi? Eger isteseñiz, menim evime keliñiz, dep sual qoyam. Ay çımana Zehra, nasıl ayın ögünen menim aqayımnı İncilni oqumağa mecbur eteyim? Afet, iç bir ayın ögünlar kerekmey. Rabbi bizni Özni, Öz sevgisinen celp ete. Eger Ali seniñ aqayıñnan daa laf etmegen olsa, laf eter dep eminim. Ali kerçek de deñişti, o pek yahşı adamdır, inanılmaz bir şey. Balalığım pek ağır edi. Qorantam meni sevmegenini ve inkâr etkenini duydım. Amma men çoban olğanda, men Allanı bilmesem de, O olğanını duydım. Men oña bütün meselelerim ve can ağrılarım aqqında aytıp berdim. O maña teselli bergenini duydım ve onıñ bar olğanını añlap raat edim. O menim meselelerim aqqında saatlarnen diñlep ola edi. Menim ömrümni bir tüş deñiştirdi, çünki men qurtaruvnı qudurıp, onı İsa Mesih Rabbide taptım. Şimdi men epsi boldurğan ve azap çekkenlerge muracaat etem, Aqiqiy Allanı qudurıñız ve bütün meseleleriñizni Oña beriñiz.